Muri seiko mhuri yeZimbabwe? Hama neshamwari kumativi mana enyika kwamungave muri muzuva ranhasi. Anova iye 3 anova iye 3 eh, January 2025 apo mhuri yeZimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga mhuri yeZimbabwe kusvika pano paZimstream TV tinokukumbirisa nenyasha dzamwari tinokukumbirisa nenyasha dzajehovha kuti ugare waita like subscribe then turn on the notification bell so that you will never miss any video so that you will never miss any update mhuri yezimbabwe muzuva ranhasi panguva ino tine update yatakubatirayai maringe e, navp chiwenga avo vari kuratidza kuti e, vakaramba kuita handshake naopa muchinguri ndo nyaya iri pano mhuri yezimbabwe zvinoda sekuti vakaignore vaka e, opa muchinguri kashiri ndo zviri pavhidhiyo ndo zviri kutaurwa pano necrime watch so toda kutanga taverenga statement e, recrime watch then after taverenga statement recrime watch tichazoplaya this video muchinyatsa kurionera imi mega kuti chiiko chakaitika so as we are seeing yesterday vice president chiwenga simd

opa muchingurisi a eh, attempt at a eh, handshake as he left the stage uh, at the end of a burial ceremony at the national heroes acre so toda player this video for now mhuri yezimbabwe eh, kuti tione kuti zvirokwazvo here zviri kutaurwa necrime watch ndezvechokwadi so for now eh, let us play this video in full

pano murezimbabwe eh, tine rimwe vhidhiyo ratakubatirai eh, vhidhiyo riri pano murezimbabwe e, pane murume uyu akasangana nagogo e, gogo vanga vachinhonga makeni vachiti makeni aya atiri kutengesa tinozomatengesa kune vanhu vanenge vachiuya vachiti 30 cents per kg so gogo ava vanga vachitambudzika toda player this video murezimbabwe kuti muone kuti ndizvo zviri kuitika munyika yezimbabwe but before we play the video toda kuverenga statement iri pano pacrime watch according to crime watch the most vulnerable members of our society particularly the elderly have been neglected by the system At her age, Gogo is forced to collect cans just to survive. Uh, at her age, Gogo is forced to collect uh, cans uh, just to survive. Ndo nyaya iri pano mhuri yeZimbabwe. Ndo nyaya yatorwa pano neCrime Watch. Toda uchiplayer this video mhuri yeZimbabwe, but pauchaplayer this video inini uh, pandai pandanga ndichitsvaga nhau idzi pandaona this video uh, ndada kuchema moyo wangu uh, wanetsekana ndichiti gogo ava uh, neeji yavari asi munhu achiri kunhonga makeni newewo uchaona pauchaona this video kana uine moyo eh, une moyo wemunhu uchasakuza kuti eh, pane vanhu vari kurarama upenyu hunorwadza so let us play this video eh, tapedza kuplaya this video murezimbabwe tobva tazokuendesa futi zviri but for now let us give you this video gogo makadi makadi mukuitei nesaga magaba muda kumaitisa munogara nani gogo kupi ah. mirai ndidzike toni pamuna wana here negogo mwana wese akashaya mamune mwe chete

Kuna Church Road pa 705. 705. Eh. Church Road. Eh. Ndowepa. Ndowepa bota mtamba aba church. Eh. eh. Saka mune mda mari yekuti muite sei? Mpamba ndepenyu handi? Ndemba yangu. Oh. Yangu akasanga. Oh. Eh. Ora rikoko. Oh. Oi, mari. Munotenga muriwo neshuga. Ndichauya ipapo. Ndokupai foni. zvese neline ehe zvamene muchida ndopota ndichikupai ndinonzi elicha chikonye ndinonzi chikonye ndogara basa rasapo e e ndichakutsvagai orit gogo orit gogo babai babai mzukuru wangu vaita basa wangu vaita basa aiwa kani it's okay ndichauya papa amai pa 705 yandi ikandinyore ipapa orit gogo orit orit oh muna chechi road kwe 705 Chechi Road kandongotura kunyore Chechi Road 705 ndizokangana handina peni ndiende pamba ndinonyora chembere dzedu chembere dzedu Chechi Road 705 so ngatichipinda mucomment section mhuri yezimbabwe ndozvatingaita pano video mariona e, eh, zvaita moyo wako paunga uchiona this video wazvinzwira wega kuti chiko changa chichiitika so for now e, ngatichipinda mucomment section tizwa kuti mhuri yezimbabwe yanga ichizvitorawo sei gogo ndo vamuri kuona avo e, gogo avo vakura asi vachiri kunhonga e, makeni vachitsvaga kurarama ngatipinde zvedu mucomment section tinzwe kuti vanhu vari kuti chii so may the spirit of this man find our officials and may they use it to enrich us all ndo zvatorava zvika may the spirit of this man find uh, our find our officials and may they use it to enrich us all ndo zvinotaurwa zvikanzi then uh, you hear someone saying

Ndo zviri pano zvatiri kuona zvikanzi pamberi neZanu PF Vision 2030 no one will be left behind eh, Zanu PF ndo zviri pano zvikanzi it's eh, iconic, eh, ionic how people

not a lift in private so vanhu havashayi mhuri yezimbabwe kuti chekutaura ukaita chakanaka vanhu havashayi this man aita zvinhu zvakanaka akatoti agogoni chiva pamba penyu chikutengerai foni asi we are seeing kuti vanhu vanenge vachingoshora zviriko but at least atota chinodiwa pakuti gogo vabatsirikane zvekuti vazobuda pacamera but at least gogo vabatsirikana zvinonzwisisika izvozvo tichisangana zvakare pano pazimstream tv tichizokubatisai kuti chiko chinenge chaitika munyika yedu yezimbabwe